Naye timanyeti gose nobwa, mogoteba mobwate ogwanchani na abas- na abakungu bene, kare abakungu ba kare omosacha gachiete korisia, okomanya chiso chisiria chiane chiarenge aria ochi onsiberie, abisete motura igoro, akonya gotiokerera. Ng'a aigwete sokisi ya omochie. Ebigeri eeh.
Mbuya mono sana abagusii naende, sokera chingaki chiaino gochia gaka. gocha gaki ong'anyo TV, to tonyare gosanga, gose bono omonto eh bono. Korokerania. Bono rero titokwanera kera omosubati are morito, buna ekiabande kwebeka buna omosubati bwa omogusii, gose bono omonto. Mbuya mono sana gose okere chingaki chiago botambe, ki nkoganeti gaki goika, Oyo mono.
gosemi, na abanto banyare komanya amang'ana abere atato. Twere esango, mokubao origire omosubati, Mosubati oyo obeire omoreto. Naki abwenerete koba. Mbuya mono omorari naende, nintebee mbuya mono, ase eng'encho notagete abagusii baito bamanye amang'ana. Omwana oyo obeire omoreto, bono nabo okonya komorigeria obosare onya komena, kwanya komorigeria, okomanya rimo okomenya okomanya mwamena mwensi, mwamena mwensi, ase eng'encho omwana ogocha kobia arwa, tacha gotwara emechando buna riria bakorete ki? Babwate. Omosubati oyo obeire omoreto. nkomanya ore chigasi agokora, nkomanya ore chinyeni akori aye buna ng'ina biara, igo ngokwanera baria babwate abang'ina biara, gose baria tore moyo, Nyasaye arache gochiseni na abake abamura, kwansa toranche abake abamura aba baito, ekero twabaanchire tobarende, tobaorokie chinchera chia oroiboro, kabisa gose chia oboibori, ekero omokungu abeire omorito, ng'aki agokora, Mokungu obeire omorito tari kogenda ase abanto ba bagokora ki? Bagotenena embira buna nabatebetie riria tori gosacha mabera amaraba mbera. Na momura obeire obwate mokaye bwaterani are morito, nechi abe friend yago namna gani tori gotacha amaraba aye, ohakikise ng'a gaki tiga rero, omororerie omoerio buna akorara amo are. nabo bogosariria gochia aria kwaenda gochia aria, ase eng'encho okorenda omonto ore aa. Kabisa.
Omorende.
Omosubati ore morito, ekero ntwagachire twatenya orosana, rero ekegusii kiasirire, moiseke akogenda orosana, onyora chinko buna orandorere emegoye eria eria, oria na omwana oria orende akora akonare omogoye. Buna okorandorora omogoyo oria iga, omosubati oyo acha amotebi nachi konyora omwana ebahati embe, gose enga nyasaye ere abangete anyorere eka mapema, lakini bono omogoyo oria ngochia orosibe omwana, orosana. Igo bono teri advised mosubati oria morito aende orosana gotenya, lakini baria ba kare mbamanyete. Nkoenda bare, omanyete ngoteba more ng'a omoku nkoenda esikaningi, na abang'ina ntwaba ntobwate masachi. Nabo okomanya masachi. Ntobwate masachi yaito, nabo okomanya omwana oyo ochire okogoro oko, nabo okomanya omwana oyo, aa omwana oyo atenenine, enchera nere okonya komokora kera rituko kera rituko mpaka omwana akore ki? Aonchoke. Atari kona nyagetari. Aonchoke atari kona nyagetari, omwana. Bono, ekero kiagosinya nyagetari, nanka ngosinya kere. Ase eng'encho omoiseke naro ore komenya tinyagete arioka kiriniki boiro boiro boiro lakini okonya konyora omwana onyore omwana okorete ki, otang'aneti amagoro, gose osinye konyora omwana ase eng'encho asoete amaiga obaro. Lakini kare imagine ng'a abang'ina baria enchera bare gokora massage ya abanto baria, omong'ina acha ago nonye ndiye omosubati asi- asinyire goekumba omong'ina akomokoria massage buya, kwanyora omokungu obeire elaini. Na ekero omosubati areeeee buya, gose ekero ebwateraniri. chinyoni nchiratakeire koria, kwansa, tabasa koria ebinto biria bikoroku chipureteni, chiproteini, ase eng'encho omwana agochi nabo okoria rimoro lakini tari ritairi ng'a nigwetendie amabere, nigwetendie chiavukato, omwana oria nabo aragere oremare, okorema ororo nkoroku oko, nocha obarwe, abande ba mono mono abande bagokwama gasi lakini baumia bobe, nkobarwa bare. Omwana o baaru gose omwana ong'usu ne chichuma chia nyagitari nchire ororo. Ekero omwana oyio ang'usiru ne chichuma echi, omwana oria bahati mbaya, nare ororo omosani one ong'usete omwana agatobogoa omotwe igaa. Igo ekero omwana are inda, kari chinderema, vitamins, kari emetere, kari esuguma, kari rinogu, chimboga, ebinto bia vitamins, protein tiga omwana asoke atabwati borwaire bonde bwensi, akinere inse.
igo. Akinire inse, enyama tindi kobakani ng'a mbabase koria enyama, kari rimo, kari rimo nonya ndimo ewiki, tari ng'a kera rituko kwarirera amatumbo, mambia morogoba na amani, mambia ende na amagena, mambia ende na enswe, mambia ende, mwana oria tarigete gocha korwa indaaro.
Ng'omwana ere niye atagete. Riria niye atagete, Omwana eh, engoko atagete.
Omwana ere ere aigwete kuri eke. Eh. Bakwebisa abana ime. Eh, eh, bono. Eh? Bono, omosubati oria ekero kwarire ebinto ebi, tari bobenche, tari akare basacha mogorere abakungu baino endagera eria. Aki batonyarire Bagorere,
bagorere, lakini motebi, tari ende akorina, Aye tiga omwana ogocha gocha inse ntokomogora rende oriere inse Ntogoreria. eeh Omae. mwana oria ase eng'encho Erinde eye tokogora abana direct ntoigwete ntoigwete ase eng'ina ase eng'encho ase eng'encho omwana omwana eye nkoigwa ore yaani naye nonye botuko gaki rero gose gwateba mbare kare rero timaeti gose nobwa mogoteba mobwate ogwanchani na abas na abakungu baibo kare abakungu ba kare omosacha gachiete korisia. Bakomwata Yeso agachia chisiche chiane chiarenge aria ochia onsiberia, abisete motwe igoro, akonya gotiokerera. Ng'a aigwete socks ya omochie. Ebigeri
ebigeri, esati eye yao gwachiete mogondo korisia. Abete osibe, Kanywe bare egeri gotiokerera yane kare. yachiete. Ng'ai ai, omokungu nere obisete. Yaani rimusuria aigwete. Abera ang'e, riria aigwete mokwana aigwa igoro iga erio, ogenda obeke eyango eria.

tokoragera. Tokoragera omosacha ateyo nyomba. Ataiyo. Okoragera Nabo nere. okoruga mpaka gwakikisa ochi- oyio nenda, oyio nomosubati ore enda. Kare. Naende ekero kwamanyire Abwo omosacha nkare. oyo iga, eh inkare. Timanya yari yari rinde ere gose ngokora bakora. Bono iga abakoebisa abana ime, mbatete gotorora. Ogochi gocha iga ogoteba ng'a omwatete okorora. Rinde abana bakoeba ng'a baka emeywo ate akarua. Eh, takua. Eroom kera omonto arare yaya. Yaya. Bakoebisa abana Ebio ime.
nabio biagerire, biachangeire amasangi nkobaita are. Igo, igo bori nobokora. Ebi nabio biachangeire amasaaba. Naende omwana omuya ekero arosire na ng'ina na ise, nkomotebia, aye beka ngwe aye beka ngwekorie ore esemina. Gwateba ng'a onye mama okoromora aa, calm down.
Penda baba yako. Kama ni mimi. Kama kama gose ntata kianga, omwaka ancha momura ogo. Kabisa. Eeh nere tata omino. Ogwekoria aye bieka esemina, naende nkoigwa kere kiongeresa. Eeh, kwanera, kwanera omobere, kwanera ekero ime yago. Ngatebia inche naende nonye na ekero mokonyora omwana oyo, tari mokoenda bore chisegi naki ekero bakorire chisegi, omwana oria na okobanga buna mogochia konyora omwana. Mokobanga. Ekero mwanyorire omwana, Ehe. na okobanga. Omwana onyorwe ase omorembe ba- Omwana nacha agocha nonye mokwe akobeka nang'o nonye mokwe akobeka na mokwe boronge. Family. Kera amakoro kera egento, gaki nere bwoiborete, nere orenge tayari. Nonye na omosubati. Nkorase gande ng'a Thaini atoe ki, tiga omwana abia arue ase okoboko kwaye. Igo. Onye nokoria, tiga ararire okoboko okoria, abia arue, naende omomura tokori ki, torarire okoboko okoria. Kabisa. Tobiare omwana omomura.
Onye nomoiseke, torarire okoboko. Okobee.
Eeh. Mami intwe. Bono aba bande mokare konya korigia gose ng'aki gose mokare koura obo gose mokare gokora ki, bana aba tari bana, mwarosirie ebibando. Mwarosirie ebibago. Bono Oyonge omwana bwete, ki oyio? nange bwete. Eh, Ai, ye. mwarosirie ebibago. Bono omosubati ore morito, omosacha nkomwancha ore sana. Abasacha, timanya aba rero. Kwanyora ng'a bono omokana are morito bono arosire chintagete, kwanyora kwamanya gochia isiko, gwachire koreta amang'ana ande, kwanyora kwaretire oborwaire, kwa omosubati oria takari kwenyara iga abwo. Omosubati akoroka bwaire bwaire agotebi gaki mokwangorere amatunda, gaki buna otiokire chikonini, ngachirurire chinyeni mogoro aria cheke, omwana oyio okoruma agwo ndugu yangu na osama. Tagotageti. Tagogotaka pi, nabo omwana agokwanga aro, agotebi gaki rero, naigwete inyore enswe. Aye gaki Esache. bori ensu eh aye gaki Esache emarabera. genda aye erigi eh okonyora na ogoko nkoro naende rimo, omwaye aria omoyo oria oyoere, naende ekero omonto ekero oborito boria bwagania egento omwesaba siku moja aria, bakoranire, Nigo raisi. bakoranire, omwaye ng'a onye na enyama chiria aye tobasa komotiga ng'a achie koiyekera, aye okorosia rituko riaye riria riagocha obeke riko, okore ekwende okarange buya eyie, tobo omanyete nabo akoria embese.

naende mambia, genda naende, naende rosia, rero ninyigwete endi gose na amabere, gora ama tagokora ekombe ekemo, gora ebikombe bibere, rosia echaye gose anywe ekero aigotire, nabo okonyora amang'ana are buya, fitina mbiya, fitina mbiya. Lakini riria agochia gogotebi na echisegi na echindobo, nabo okorokwa abwo kwa riria ogochia gosabe ochiborerie moumera namaroke. Ah, nyuma atara gosera ebio kochiete. Karwa. Kai. Nyuma atarakora igwe enda Ugasi ogochi- gokwana ya- Eh, amaroki amaroki okaya agogoseria eh, ninki? Ase eng'encho mwebangete buya, mwebangete buya korosia omwana oyio oino Igo okoroka koria gose bati bakoruka, batwa amate, nogotebanga. nogotebanga.
Ekero egento kere buya. Akanyora omwana, eh. Kera egento kebangete igo gwateba omwana agocha buya na omorembe okobua. Aria agocha cha yaani ekero muri buya, omonto akorosa rosa igo orosa igo, kwanyora arosete chitoro chinyinge ateigweti koba okobokendu, emeti enyia ene ekwera, omonto abeire buya. Lakini aye oroche korwa omochakano iga mpaka mokuname iga mpaka mokore chisegi, abasacha abariri base aria abakungu. Abasacha abariri bateba omokungu oyo boritwa obombori bwane. kwarorire? Lakini bono naende omonto onya gotebia ng'a ekero omoiseke, ekero omosacha abekire omosubati oborito oborito bwa omwana omomura, omokungu oyio agokwanga pi. Kabisa.
Lakini onye ne enyaroka nabo aragwanje naende okube, enyaroka. Agogwancha mpaka okube. Eeh, agogwancha.
Akegwa Laki- omosubati.
eh. Hallo? Poa? Eeh. Aya. Ehe. Bono
Igo Ehe. aba naki ekero okonyora abana abaiseke banchete abatata bamwabo, abana abamura banchete abang'ina.
mbuya mono sana. Mong'ina. Rero ero twasangire. Abasore bachia koba bakoebisa omwana emeng'a, togorere chinyama. Ebabwate no omwana nkoganya, mogorere.
Lakini mwabanga, bokobatiga pi. Mwaba. Abagotosumbuga ng'a ng'a goeta goika ase chigari chii chinyinge, ng'a abwo chinyomba motare. Kumbe bakoebisa abana ime. Yaye nabo, nabo oino esioro oria barunda ruri.
Na baria bakoroka ovio ovio, amate gochia chindobo kiang'o, ogotebanga. Naende bono, ekero ekero mono, ogwenerete agwenerete komanya ng'a ekero are gotwa amate, agoturia okario, gose agoturia omosacha are around. Baria bagoturia okori okori. Eeh baria bagoturia okori okori okori oka, igo onde ntagete omwana, nabo okomanya nabo aye bigo okoemanyera, oyo na omwana omomura direct, okweringa, Kai kai kai. gaki kaira rero chinyomba chiria chinyinge kong'anyora ogenda. Lakini ori rero ore omosacha paa, Eeh, paa, eeh. oywo oywo ere. Oyo nyaroka, oyio oyio mwangaine. Twangaine. Oyio mwangaine pi. Oye- oyo nerui oyo nerui egocha Eh.
Mbuya mono sana abagusii mwensi ase more ekero timonyare goenjoy na gosainigwa igaa nomong'ina Chinese nabatebi ng'a onye momoganetie ing'akere esimi because ere nomong'ina tonyara ko handle social media eye enchera amo mokong'akera abande sa nani mondame abande montogi lakini ere takonyara ko handle that me I can deal with that.